Lo jorn que fuguè descubèrt, la baum de Chauvet. Nòstra passejada se debana en amont de Gorg d'Ardèch, mai precisament a Valon, dins lo Bavivarés, au luèdi de la Comba d'Arc. Es un païsatge carstic, ce que facilita la formacion de cavitas. Un dimenge d'ivèr de 1994, se passegen per lo circ d'Estré tres espeològ amator, Jean-Marie Chauvé, encargat per la direccion deis afars culturau de la proteccion dei baumes de la region, Eliette Brunel, viticultritz, e Christian Hilaire, emplegat a EDF. Toti tres, recampats per sa passion comuna, l'exploracion dei baumes, Se rapròchen dibau de la montanha, pròchi d'un esudèu, a un endrech conegut per lis afogats d'espeleologia. Jean-Marie Chauvet avié dejà remarcat en passant per aquí que s'i podié sentir un leugier corrent d'air. Coma va saber espessai la preséncia d'un trau bufaire, es a dire d'air que ven dau dedins de la ròca, pòu significar la preséncia d'un soterran o d'un galarier. En 1993, Li tres amis avien ja fat de descubèrtes interessantes dins lo mème sector, un vintenau de cavitats, coma per exemple una baumette dins la quala èra gravat una figureta feminina de 20 centimètres. Arribat avant aqueu montèu de pèire, se vòl un assegurar de ce que i a darrier E comence donc de curar. Fins a trobar un passatge per lo quau se pòdon enfonilhar. E Lletre Bonèl passa la prumièra per un corredor estrech de 7 a 8 mètres de longor que li mena a una cavitat grandarasa. Èm una escala, de Valon fins a una salai d'imensièn impausanta, puèi una segonda que s'esperlonga sus 809 de mètres. Arriba dins una novèla galariè e ton un còp, sus la paret de la bauma, dos pichontra, de color òcra, que semblon a de marc de de. Son vengut, s'exclame Elieta. Cu? demanen lis autri. Lis òmi preistoric, se respon. Au sòu, d'òsses e d'autri traça de preséncia umana tapissen la sala. La seguida de la descubèrta es, va podent dire, fenomenala. Un pauc mai luènh, Chauvé, Brunèl e Hilèr tombent nas e nas sus una pintura de rinoceròs roge de mai d'un mètre, coma pausada sus una fracha orizontala de la paret. D'aqueu moment, de tres espeològs deciden de se'n tornar. L'environament es fòrça escur e an pas lo materiau necessari per seguir d'explorar. Arribar en cò de lièt a Brunèl, Anoncian la descubèrta a sa filha que li crei tot simplament pas. Emèl, donc, de nuèt, tornan, sense pèrdre temps dins la bauma, eme de qué fa lume per acabar la visita. D'autre pintura. N'i a de desenau e mai de centenau. L'endeman, la descubèrta d'aqueste patrimòni excepcionau es declarada ais autoritats. Chauvet, Hilaire e Brunel son oficialament les eventors de la Baume, es lo tèrme administratiu. Lo dissabte que ven, la vèlha de Nadau, tornan sul lieu per plaçar una tenda de plastic tot lo long d'un percors de 400 mètres per se poder passejar sense damatjar lo sòu. Es la debut d'un long periòde d'estudi.

Arresten-nous un moment sus lis òbres presentes dins li nombrosi galarier de la Baule. Sus lo quasi milier de representacion parietala que comptam, 425 representan d'animau, e una varietat d'espèci de remarca. d'ors, de mamut, de shivau, de sèrbi, de lion e de pantèr, de rinoceròs laneu, mai tanbè de bison, d'auròc e mèm un ducàs, qu'es fins ara la sola figuracion d'aquel aucèu dins tot l'art preïstoric. Aqueu ducàs fuguèt dessenhat en melodè gràcia a un ròc particularament mòl. E aquí es l'engèni d'aqueles artistes preïstorics. a adaptar son òbra a la matèria, jogar eme lo relèu de la paret, alternar li tecnica, lo materiau, tot aquò demanda de preparacien, d'aprendissatge per crear ce qu'es a l'uro d'ara un dissensemble picturau li mai important de tota la preistòria. En 1995, un an après la descubèrta, tomban li promièri dataciens au carbòni 14. Lis òbres de la baume que se dis suei la baume Chauvet son estada facha i a 36.000 ans, dau temps dau Paleolitic Superior que correspond au periòde aurignacian, en aquela epòca li Neandertalians venon a peine de desaparéisser d'Euròpa. lo monde scientific n'es espantat, e mème sospiciós. Per dire, li descende la bauma de Lascau, en Périgord, son duscau mai joine, an 18.000 ans. De fa, es una vertadièra revolucion. Fins aquí se concebié l'arbre parietau com un evolucion lineari, es a dire, eme l'aparicion d'un arbre primitiu, fa 30.000 ans, puèi un perfeccionament lent, progressiu, fins a de representacions mai complí de 10.000 ans mai tard, au periòde dit gravetian. L'Homo sapiens a en fat desvolopat de capacitat artistica probablament avant d'arribar en Euròpa. Dins les òbres de Chauvet, fa pròva d'una facultat cognitiva avançada que permet d'exprimir un pensat simbolic e mai de mes en scène complèx coma de scène de caça per exemple. Es a dire que s'agís pas soncament d'una acumulacion d'imatge, mai tanben de vertadièra composición e mai de dessenh, qu'interagissem les uns emé les autres. Aquela descubèrta donc remés en causa toti les certituds qu'avián fins ais anat donant sus la naissença de l'art, a provar que lo critèri tecnic agit de valor cronologica fin finala. Se lo dedin de la baume Chauvé es estat tanben conservat, es perqué mai de 200 sègles enrèire una valancada tanquèt son entrada. ne'n fasèn un vertadier sanctuari. Per conclure se podèn demandar perqué? Perqué aqueu besonh de s'aventurar sus 500 mètres au fin fond de l'escuritat d'un baum per pintar de paret? D'interpretacion actuala fan dis òbres de Chauvet una mena de restitucion en imatge di mite qu'Homo sapiens portè emèu dempuèi Africa. Un mite d'innocent que li tematiques tratadas son universala, se retròban un pauc dempertot dins lo monde e duran dins lo temps, quasi 30 mil ans d'arparietau. Es aparentament a travèrs la representacion de l'animau que l'òme de la preistòria figurava lo miei, aqueli mite indispensable a l'estructuracion de la societat e de l'individú.
Lo Junquet es un podcast Lo Diari. Realizat per Mathieu Casanova. Fait possible gràcias al sosten de nòstres partenaris, la Delegacion Generala a la Lenga Francesa e a las Lengas de França, la DRAC Occitània, la Région Occitània, l'Ofici Public de la Lenga Occitana, la Comuna de Toulouse e vosautres que legissetz, escotatz e sostenètz lo diari Lo Magazine de la Cultura en occitan. S'aquò vos agrada, se ne volètz mai, vos podètz abonar. Ludiari.com Mercé pla!